Tuzing caan ah thawngṭhabia kan i ruah dingmi cu thawhṭhannak timi a sinak hi zeitin in dah Baibal ca nih tette a rak kan piahpiak i nangmah le keimah nih Jesuh Khrih a tho cang kan ti lo zongah thawhṭhannak kong a rak chimtu ding ding i an rak cang timi te kha Baibal ca nih zeitin in dah thawhṭhannak Pathian bia kam a tlinnak hi Baibal in zeitindah kan hmuh ning a si timi kha ka chim lai. Zeicahtiah thawhṭhannak nih a bia chuahpimi zeitindah kan hmuh awk a si timi kha tampi kan theih ko cang. Cu i a hram deuh a ti lai maw? Kan rak theih ko nain kan rak ruah ko lai nain a thar in kan ruat ṭhan hna u sih. Jesuh Khrih a thih tikah zeiruang ah dah muihnak ram chungah a um? Cun nithum ah ka tho ṭhan a timi hi zeitindah tiin khan thazaang kan in caan ah kan lati hna lai timi te kha van in sawm kan duhmi hna a si. Le tuchun ni caan ah kan thiamlim pa zong nih khan a chim cang. Kan hawile tete hna zong eh, hika ah Hannah te thingkhur kha zong siseh, cun Van Ṭha Bawi, tein chim ku kau siseh, parami siseh, kan sinah nan um, nan rak kan tong. Tuchun ni caan ah thawhṭhan zong nan kan nunpi khawh. Cu nan bikin van le lei ah Bawlian tek buk tein chim ku kau zong si na seh, macun Laitlang lei in an pi kan nu zong siseh, Richard tein chim ku kau zong siseh, hmunkhat tein ka ah lunglawm tein thawhṭhan i sunglawi hna zong tam kan hman ṭi khawh tikah hin kan lawm taktak timi te kha chim lo in kan hmuh khawh ve lo caah khan lunglawmhnak bia kha tawi tein ka van langhter ta dingmi a si. Le tuzing caan ah thawngṭha bia kan hrawm dingmi hi ṭha tein Na ngaih a si ahcun Baibal timi hi na khuaruah kha a har lawng si loin ngai nunpi hrimhrim dingmi kha a si lai caah Baibal ca nih zei ruang ah dah Jesuh Khrih a rak thih ah khan Salomo nih zanlei suimilam pathum tiang kha vawlei cungah muihnak a um timi hi Baibal nih zeidah a rak hmuhsakter tukmi a si i nithum a timi zong hi zeidah a sullam a si i A si lio ahcun kannih nih teh cucu zeitindah kan in nunpi ve ding a si timi kha tuzing caan ah zoh ka duhmi a si. Cun thawhṭhannak hmun timi a tho cang timi hi fawi tuk in kan lak tawn. Kan Bawipa Jesuh Khrih nih mi nu hna sinah A tho cang timi kha a zultu hna pawl a unau pawl hna kha va chim hna u tiah a ti hna tikah hin nu hna nih hin fawi tein an chim hna tiah kan ruah men lai a fawi lomi a si. Kha lio caan ah tlangbawi hna nih

Thawhlawm a pe lomi vialte hna, Bawipa thawng ṭhan ko zumtu ka si ko tiah nan ti khawh lai. A ngaingai ti ahcun Baibal ca chung a ummi hi an kan mel tikah hin a fawimi ti a lo cu angki mekṭai hna ka ei i nan hmaikai ka dir ahcun Jesuh a tho cang timi hi a fawi te cu te. A ngaingai ti kan thei lomi pakhat ta si lo, ralta rih in kaa khi hman kan ti si lo, a fawi ti ṭung lai lo. Cucaah cun Jesuh Khrih zultu, zumtu ka si timi hi pumh man a huap lomi nih zeitindah zumtu ka si nan ti khawh lai? Cucaah cu ṭha tein ngai u. Tuzing caan ah kan chim dingmi hi ṭha tein ngaingan u. Nangmah nih na chim lo ruangah hin vawlei nih a chim lai. Jesuh a tho cang timi hi zeitluk in dah Baibal nih fek tein a kan cawnpiak ti kha kan zoh lai. Kha Baibal ca ka man let lai. Vancungmi nih khan nu cu a thawh hna i, Nan thinphang hrimhrim hlah u. Vailamtahnak thing i khenhchihmi Jesuh nan kawl ti kha ka hngalh. Amah cu hika ah hin a um ti lo. A chim bantuk te khan a tho cang, a tanglei ka van bia lai. Jesuh nih Duak tiah a vun ton hna i nan sinah daihnak um ko seh tiah a ti hna. Amah cu an hun zuanhnawh i a ke an i tlaihmi an bia. Jesuh Khrih kha a tho cang i A thawh tikah nu hna nih Ella Isua tho an ti i an zuan hnawh le a ke kha an tlaih. A ngaingai ti ahcun Jesuh nih hin a ke an tlaih tikah hin i lawmh ngai dingmi khi a lo. Ah, an ka dawt tuk hi teh, an rak ka ngai tuk hi teh, an rak ka zumh taktak hi teh, an ka tlaihchan taktak hi teh ti dingmi a si nain Bawipa nih a fialmi hna cu nan thinphang hlah u. Ka unau pawl kha Galilee ah va kal u law tiah va chim hna u, khika ah an ka hmuh lai tiah a ti hna. Thawhṭhannak nun kan timi hi Bawi Jesuh Khrih ka ngei, Bawi Jesuh Khrih nih a ka khamh cang timi hi thawhṭhannak nunpi lei ah tling a si ti lo. Jesuh Khrih na ngeihmi kha nangmah nih innchungah i ṭhutpi ding si lo. Jesuh Khrih na ngeihmi kha nangmah nih na duhnak tu ah vahpi ding si lo. Kha cu Jesuh Khrih kha a zummi na si lo. Khakha Jesuh na zum na timi cu lih a si. Na lih a si. Na hna lawng in na rak theihmi si. Jesuh Khrih na zum ve ko na timi kha kha Jesuh Khrih na ngeihmi kha nangmah na duhnak poah na duhnak poah dai chawva pi nai va pi Jesuh Khrih ka zum ve ko timi kha a si lo ti a si. Jesuh Khrih ka zum ve ko tiah a timi hna cu Jesuh Khrih duh ning lawng in a nung cangmi a si. Amah duhning a si ti lo. Mary tehna, hika nu pawl nih hin Jesuh hi duhning tu kha dongah an va kal i Jesuh nih a fial hna bantukin a unau pawl a zultu hna kha an va chimh hna cu. Cucaah cun Jesuh Khrih zumh kan timi hi zumh timi biafang kan hman tikah fawi tuk in kan lak caah hin Ka van langhtertu nih cu Jesuh Khrih kan zum timi cu Jesuh Khrih ca tehte kan i ka si ngammi i a dir ngammi tu kha Jesuh Khrih a zum taktakmi cu an si. Cucaah cun Jesuh Khrih ka zum tinak in Jesuh Khrih ca tehte ka si ve ti kha a biafang hi let usihlaw Laimi Khrihfa kan ca in hmual a ngei deuh hnga maw ti hi ruahnak ka ngei cang. Cucaah cun tuchun ni caan zongah kan van zoh hmanh hna lai cu Mathai a ngan pui a si sawmli le panga. Cun Luka zong a si, ningan ni zanlei ah ka chim cangmi kha a si, ka van peh lai. Chun in zanlei suimilam pathum tiang cu rang cu a dihlak in muinak nih a khuh i ti cu kha Baibal cai ṭha tein kan kan ruat hna la mu. Chun in zanlei suimilam pathum tiang cu a ti. Ram cu a dihlak in muihnak nih a khuh a ti caah chun timi cu Nazi pahleihnih ti ko usih, Nazi pahleihnih hlan zinglei paruk in ti ko usih, zinglei paruk in chun hleihnih tiang khan ni a tlang ti cu a fiang cang. Cu nih a tlang komi cu khuadawm a um caah maw ti zong a chim lo, asinain cu chun hlei ni bak khan cun ti zanlei pathum tiang hi a mui a ti. Le hi hna zawn ah Baibal thiammi zong nih an man eh, an ruahnak an chim ciomi cu ram timi te um ca hin vawlei cung pumpi hi muinak nih a khuh hnga maw? Asiloasiah Jesuh hi vailam an tahnak Khaka Jerusalem lawng kha a si sual hnga maw? Jesuh Khrih a umnak hlawhhlang te lawng kha maw a si hnga? A si la lo, zeicahtiah ram a ti caah kha a umnak ram vialte hi ko la timi te kha an zohmi a si. Cucaah cu val langhter ka duh hi cu Chun in zanlei suimilam pathum tiang cu ram cu a dihlak in muihnak nih a khuh timi biafang muihnak timi te kha ka van chim lai. Luka a ngan pahnih a hme pakua na zoh ahcun Jesuh Khrih a chuahnak an ti lai. Jesuh Khrih kha a rak chuah tikah khan Tuukhal hna sinah vancungmi hna nih mikhamtu Messiah Bawipa a chuak cang tiah an va chimh lio caan le Jesuh Khrih zan i a chuah lio caan ah khan ti van arfi kha an ceu nikhu a thiang tuk van an zoh tikah a thiang circer te lomi Jesuh nih a chuah lio caan ahcun zeizong vialte a dai dih. Zeizong vialte a phiar dih. Hla ah a dai zaan, a thian zaan ti a si. Cu Jesuh a chuah lio ahcun ceunak mui zaan a si nain Zan a simi kha hmuih dingmi a si nain tuukhal hna kha vanmi vialte tikah an va kal, mei kha va van ti zung lo. Cucaah thla va ceu ni maw, ceunak ni maw, Bethlehem ni ah a kal hna. Va van langhter duhmi cu mifim pawl zong nih Nichuahlei mifim pawl zong nih nichuahlei in arfi kha si lo maw a ceumi an hmuh tikah cu arfi ceu nih cun lam a hruai hna tiah kan Baibal nih a kan cawnpiak. Cucaah cun Jesuh chuah lioah hin vawlei hi ceunak, vawlei hi daihnak, hnangamnak, lunglawmhnak in a rak khat. Zeicah khamhnak thawngṭha, mi vialte ca thawngṭha, mi vialte ca daihnak, remnak, hnangamnak thawngṭha a si lai ti kha an rak kalpi. Cucaah cun Dongok Hero Singing kan bak, Christmas ah kan i nuam tuk he tiah kan i nuam ciammam le lawmhnak a si caah kan i lawm khawh ding cio kha van tuak ma law Jesuh a chuah lio ah hin lawmhnak in Sihmanhsehlaw van zoh ṭhan hmanh u. Amah Jesuh Khrih zong zong nih zong nih a timi cu Johan Thawngṭha pariat hleihnih ah kei cu a ti vulei ceunak ka si. Jesuh Khrih zong zong amah pumpa hrim nih kei cu vawlei ah ceunak ka si tiah a ti i a si ni ahcun Jesuh Khrih cu ceunak a sining pa Ceunak ka sia timi pa cu an van tlaih ciammam i cu an van tlaih hlan ah Jesuh nih cun a chimmi cu kha kei cu an ka tlaih te lai cun an ka tlaih lai i ol a fawi dang ka van chim lai kan lung a fiang ciami si ko caah tuanbia kha mu vailam ah ka thi lai cun nithum hnu ah ka tho ṭhan lai timi kha Biakinn hi ṭhen u law ni thum ah ka sak khawh lai, ka sak ṭhan lai. Ziah kum sawm li le kum ruk pei hi biakinn saknak an um. Cucucu Bawipa Jesuh nih a rak chim duhmi cu kha pathum timi te kha mu. Ni thum, ni thum ah ka sak ṭhan lai, ni thum ah hi biakinn a dil ṭhan lai tiah pathum timi biafang kha a rak um ve. Cun Jesuh Khrih kha a bia i van zoh hmanh u law a hmun lioah a timi cu tlangbawi hna le a ti, phungbia cawnpiaktu a ti, upa hna nih hin a ti, keimah cu ti an ka tlaih lai, an ka leirawi lai i an ka thangchiat lai, an ka ihsawh te lai, keimah tlaihdah khua an khang te lai. Khatlei kan chim ahcun Jesuh thihnak ding caah hin si lo maw Pilat nih nawl a chuahmi hi Sanhedrin timi si. Cucu Judah biaknak hna nih hin a lu bik ah an chiahmi Supreme Court tiah atu lio i America nih an hmanmi bantuk biaceihnak zung a nganmi a si. Cu zung nih cun Jesuh hi thah awk ai tlak ko an ti si ahcun Cuka hmun ah cun bawi si lo maw, tlangbawi hna a si lo maw, a fim a thiammi hna phungbia cawnpiaktu hna, cu hmun a ṭhumi a si. Cucaah cun cu mi hna nih cun thah awk ai tlak ko dingin nawl an pek hnu lawngah khan si lo maw, Pilat nih nawl a chuah ko zongah kha mi nih lungtlin a hau ve. Cu an lungtlin hnu lawngah Jesuh Khrih hi an tlaih lai. Vanlami si lo maw? Pathian Fapa ka si an ti ṭung. Pathian Fapa na si ahcun an ti cu. Nangmah le nangmah kha an ti. I khamh law cun pei kan in zumh la cu ti an ti. A ṭha. Nan chim bantuk nan biakam nan let lai maw? Jesuh nih a tuah khawh tuk ko lai. Zeicah an tlaih lioah pei? Thahnak nih bia an ceih lioah pei nangmah cu Pathian fapa na si taktak maw ti an hal i nan chim bantuk a si ko ti an ti hna cu. Cu lio caan ah mm, a hmaan cang. Zei bantuk tette hmanh kan herh ti lo. Zeicah amah ka hrimhrim in pei Pathian fa ka si a ti ko cang cu tiah an van ti le an thlah rua la tiah sual tuah mi cu a si. Pathian fa ka si ti zong ah an zum lo. An tlaih i vailam cungin kha Pathian fa na si dih ahcun nangmah le nangmah kha i tat ne cang. Jesuh caah hin lam a ṭha. Pathian fa ka ti zong ah sual an um. Pathian fa na si khawh nakhnga ding caah khuachia nih a tlakmi pa, a tuahmi pa, a mit zong a caw cangmi, a holh kho ti lomi Kha diba kha a damter ciammam le an khuaruahhar tuk le eh Jesuh hi Beelzebul khuachia nih a bawmh caah a si. Cucaah cun Jesuh hi sual an puhnak, sual an phawtnak vialte hi zoh hmanh u. A zeitihmanh in mi thinlung chungah, zeitihmanh in Farasi mi, Sadusi mi hna thinlung chungah A zei ti hmanh in luatnak thil tuah an bia le a tuah le Satan an ti a tuah lo ah le nangmah hi cu ne maw ka si le ti ti kha zeitin dah an ne lai ka chim duhmi cu Jesuh caah sualnak in luatnak ding ca hin minung nih hmaiah cucu Pathian tinhmi a si ko Ka van le bantuk khan van zoh hmang u law Genesis a ngan pakhat pahnih Genesis pahnih pasarih nan zoh zong ah vulei pi kha Salomo muihnak nih a hrum. Cun Genesis pasarih ahcun vulei pi kha ti nih a hrum a ti ṭhan. Exodus a ngan pahra na kal ṭhan a si si ahcun Izipt mi hna kha Israel mi, Judah mi sal lian te hna tikah sal lian huatnak kha ding ca khuaruah Bawipa Pathian i Moses man atu ah ter hna tikah a chuahter hna lo tikah a chuahter hna lai ah khan zeidah a cang ti si ahcun Izipt mi ram chungah ni thum chung muihnak a tlung ti si. Bible cauk ha thema kan lio cu Exodus para kul le kul le li kul le thum in a thi hna. Izipt ram chungah muihnak ni thum chung a um i ahohmanh lengah an chuak lo a ti Baibal nan rel ahcun inn chungah an um, an dihlak in sihmanhsehlaw Israel mi hna umnak hmun ah cun ceunak a um a ti. Cu ta cu hika zong Baibal caang hi an zoh tikah Jesuh nih a vailam cung i an tah lio caan ah chun Inn zan le suimilam pathum tiang cu ram cu a dihlak in muihnak nih a khuh ko ti a si caah hin Baibal ca Exodus chung zong ah kan zoh tikah vulei pumpi muihnak nih a rak khuh lo. Cucaah cun hika zawn ah hin vulei pumpi hi muihnak a rak si hnga maw ti kha Baibal cu mi hna nih an ruahmi pakhat cu a hung si. Tutan hi muihnak kong hi kan Baibal caah thawngṭha biate kan timi pali zong nih siseh, a dang zong nih fiang tein a kan cawnpiakmi a um lo. Fiang tein muihnak ka timi cucu daw si cu a sullam timi cu. Sihmanhsehlaw Judah mi hna, tahchunhnak ah Babilonian timi Talmud timi an cauk te hna a relmi Khrihfa hmasa mi hna tartu liante hna, mah cu cun Origen timi hna, mah cu khaw cun amah Pilate, Tiberias timi Pilate kan van ti tikah hin pakhat lawng si lo, anmah le an uknak pennak cio an ngei i cuka i ummi Pilate hna zong nih a timi ah cun Jesuh Khrih hi a rak thih lai ah hin chun in zaang deng tiang hi muihnak pak nih a rak khuhter ko timi lungkhawh tak ṭhiam a si. Cu cacun el awk pakhat um lo, a mui timi hi tette a rak hmuh a si. Cu cacun a simi ahcun cu a muimi cu zeidah a sawt ne hnga kan zoh lai. Baibal cauk hi zoh law Isaiah a ngan panga sawmthum Joel pahnih pahnih Zephaniah pakhat hleili hlei nga na zoh a si ahcun mui nga timi hmafang nan hmu lengmang lai. Cun bawi pahnih timi na hmu lai. The days of the Lord timi na hmu lengmang lai. Days of the Lord timi cu bawi pali timi a si. Cu bawi pali timi Biakam Hlun ah bawi pali timi na hmuhmi le muinak timi hi Biakam Hlun na hmuh si ahcun Pathian thinhunnak, Pathian biaceihnak, Pathian nih misualmi hna bia a ceih hna timi sullam kha a rak si. Cucacun Jesuh vailam mi muinak ram ah a rak khat dih timi kha Bawipa nih misual bia a ceih timi sullam a si. Cun Bawipa ni timi muihnak Cucucu Babylon mi kha nih zeitindah an ruah ṭhan ti si ahcun cu Bawipa thinhunnak timi cu an ti minung hi kan sual tuk caah an ti Kan sual tuk caah cu a sual tukmi hna minung kha zeitikhmanh in minung lei ka mit chimhrin awk cawnpiak awk a ṭha ti lomi hna kha cu cungah cun ti a thin a fual tukmi a lung a sau tukmi dawtnak Pathian a simi an biakmi Pathian hna kha a thin a hung i cu a thinhunnak cu minung cungah a langhter tikah in muihnak timi vawlei ah kan ko Cucacun ka van langhter tu mi tu zeithla si ti cun cucacun muinak hman ni hin o Jesuh Khrih hi vailam ah thi hrimhrim ko timi hi do Bawipa nih a khan nangmal keimah nih Jesuh a thi i a tho than ko timi kan zumh lo zongah hin o Bawipa nih muihnak hi

Biakam Thar zong hi si. Biakam Thar ah Peter pali pali pahnih pali na zong ahcun cun Judas paruk na zong ahcun Mathai pali a thlei ni Mathai pali ni thlei thum kul le nga sawm thum na zong a si si ahcun na hmuh dingmi cu a sualmi vancungmi man kha a ti hell chung mui lakah thlak i mui lakah khan hlonh dingmi mui lakah khan chiah dingmi cincik in hrenmi an si cun mathai chung zongah khan ni dah kan hmu ṭhan rih ti si ahcun nupi ṭhitnak puai ah khan si lo maw uniform lupi na ka kalmi kha nupi ṭhitnak i a tuahtu pa an rat tikah a zo ka pawi nang kha zia ngai hruk ti lo zia hawi dang uniform an si nang na neih lo

Cucaah cu Baibal ca nih hin muihnak timi hi dantatnak, Pathian thilhunnak, Pathian nih misual mi hna dan a tatnak hna a si timi kha fiang tein a kan tangmi si caah Baibal nih suimilam pathum chung muihnak a timi hi Pathian nih misual mi hna bia a ceih ko hna timi kha a fiang a si. Cun pathum timi ka langhtermi ah khan Israel mi kha cu a Judah mi ti ko si Babilon ram i an chuahnak hnga ding caah muihnak kha ka si mi tu cu an ṭhinthiam. Cuko cun Esther tuanbia khi na rel a si ahcun Esther tuanbia na hmuh dingmi cu Esther nih zeitindah a ti? Esther tuanbia ka van kirter lai. Esther tuanbia ah cun Monica nih khan Esther kha, Kha kannih Judah mi vialte cu hrawh dih dingmi kan si, thah dih dingmi kan si caah nangmah zong kha, a ti. Siangpahrang pa i inn i Ahasueras inn i na um zong ah khan na luat hlei lai lo. Cu tikah cun Ezra nih a si kun ah cun a tawinak kha van chim ṭhan mu, rawl nithum chung rak um. Rawl rak ul deuh law keimah zong rawl ka ul ve lai. Cu a dih tikah cun phunglam he ai kalhmi a si ko nain ti si cu phung he ai kalhmi a si ko nain ka thi le thih siangpahrang pa inn chung chung chin ah ka lut lai.

Cu he cun van pehtlaihter u. Ezra zong kha a miphun ah luat dah ding caah ni thum hnuah siangpahrang Bawipa Jesuh Khrih zong kha ni thum hnuah si lo ah hi biakinn hi ni thum ah ti a si. Amah nih nithum hnuah ka tho ṭhan lai, nithumnak ni ah ka tho ṭhan lai timi a chim tikah hin Jesuh nih thla in si lo maw a van thawh tikah khan ni khat ni hnih ni thum a si hnu lawngah zong aw a rak thawh ve cu. Cucaah ka van langhtermi cu Esther nih khan si lo maw an mi hna kha ni thum a van thlen tikah Esther nih zeidah a tuah? Angki ai hruk. ṭha tein ai ṭang cang. Siangpahrang pa sinah thi le thi, nun le nun tiin rawlulnak nawl a buar hnu ahcun a um cang. Kan Bawipa Jesuh Khrih hi a thih i a thawh ṭhan hnu ah hin pa orhlei kam ah a va ṭhu i Cuka ah cun ṭhut sawsawh in a ṭhu lo cu nangmah le keimah kan sualnak vialte ngaihthiamnak ding le chimpiak dingmi a dongah pa orhlei kong a va khan le cucu Hebru pasarih kul le tin a lo si cun pa orhlei ka va khan a va ṭhu le cuka hmun ah cun kannih vialte kha a kan nawl piak Esther nih a miphun mi hna nithum cu rawl an ul dih hnuah siangpahrang pa inn chung i a chungmi kha a va kal i, Sihmanhsehlaw Bawipa siangpahrang pa tonnak ding ca i hmun rawn an timi, cuka hmun ah tonnak nih a chung bik tiah an timi a kal bantukin kan Bawipa Jesuh Khrih hi a thih tikah A hong thaw ṭhan tikah hin amah Pathian sin hrim ah nangmah le keimah sual ngaihthiamnak hnga ding caah a thisen ai put i cu pa Pathian ngun thiang bik chungah cun a va ṭhu ve. Ezra nih a miphun vialte hna siangpahrangpa sinah a nawl tikah a miphun nih luatnak an hmuh i Mordecai thihnak dingah Haman nih tung special in ai sak i a dir i hika hmunhma ah hin kan thlai ti la tiah a rak ruahnak. Cu ni thok cu Judah mi vialte kan thah dih cang hna lai ti i a khuakhannak vialte cu rawl a tulh i ni thum hnu i Ezra nih a va dawn, Esther nih a va dawn hnuah a miphun nih luatnak an hmuh bantukin kan ralpa Satan pa nih minung hna hmangin kan Bawipa Jesuh Khrih thihnak ding caah a khuakhannak sual a puh i a palh ko tiah a tuah i he chet tiah luat kho lo dingin ai tim cuahmah ko nain Cu vailamtah cu nangmah le keimah luatnak ding caan tu ah Bawipa Pathian nih a serning. Nangmah le keimah a thi dingmi, nangmah le keimah kan nunnak kan si Judah mi bantuk in hnih dingmi, hi vulei ah kan nunnak lawng si loin vancung khua tiang kan sung dingmi vialte kha Bawipa a duh lo caah kan Bawipa Jesuh Khrih a Fapa ngeihchun te tu kha Kalvary tlang ah a thihter. A thi i a thawh ṭhan hnu zongah pa orhlei ah a ṭhu i a kan nawlpiak i cucu nih cun Pathian min kha a tlinter. Nihin ni ah nangmah le keimah miluat kan si khawhnak cu kan Bawipa Jesuh Khrih a thihnak in a thawh ṭhannak khan a si. A thawh ṭhan tikah a tho sawsawh lo, nangmah le keimah caah nawlpiak ding a va kal. Cu ve bantuk in ka langhter tumi cu Baibal ca muihnak timi cu misual mi hna Pathian dan taktak kha a langhter i cun nithumnu ah ka tho ṭhan lai a timi cu Jesuh Khrih a biatak a fial hna luatnak hnga ding ca Bawipa nih a thimmi a si bia kha Baibal ca ṭha tein an rak ṭialmi a si. Cucaah cun a tanglei kam an kal ṭhan si siah cun thawhṭhannak kan i timi cu Bawipa, nga ka khat cang caah kai lawm maw ti kha a zam. Thawhṭhannak kan timi nih cun an ṭhutpi khawh ti hna lo. Thawhṭhannak kan timi nih cun a umpi khawh ti hna lo. Cu thawhṭhannak nih cun a kalter hna. Thawhṭhan ah cun an humhun kha a ṭhial hna. Cucaah nan tlautar simi a thuhnak leiah a thuhnak leiah khan kal a fial hna. Cu ve bantukin thawhṭhannak nun nih hin nang teh zeidah ka nunnak ah rian a ṭuan? Kei teh ka nunnak ah zeidah a ṭuanmi si? Cu thawhṭhannak nun cu nangmah ca le keimah ca lawngah i nunpi dingmi le i lawmhpi dingmi lawng si lo maw, midang ca zong a si ve. Thawhṭhannak kan timi vailamtah cung i muihnak a um lio caan ah Jesuh nih vailam cung a chimmi cu an sualnak vialte ka Pa ngaithiam hna a ti. Cu lawng si lo, a pawng i ummi misualpa hmanh kha keimah he paradis ah nai din cang a ti. Ka van langhter duhmi cu Khrihfa nun kan timi hi muinak chungin ceunak chungin kan um a dih caah a mui cuahmah lio caan ahhin cu a mui cuahmahmi chungah cun ruahchannak ngei ti loin kan um cang rual ah kan ti lio caan zongah Jesuh Khrih nih ceunak a simi Jesuh Khrih nih minung kan ruahchannak a pet cangmi a mui cangmi sual biaceih dingmi hna kha kei cu ceunak ka si a ti Cucaah cu thla ni a hong thaw tikah khan vanmi hna aangrang an ei ko lung maw. Cucaah cucu Jesuh ceunak kha a langhter a si. Thihnak cu a muimi a si, thlan cu a muimi a si, sihmanhsehlaw a hong thaw ṭhan tikah cun ceu a si cang. Khrihfami hna kan ruahnak, kan thinlung, kan nunnak ah a rak kan ṭemṭawntu vialte, kan ralpa Satan man a duh ding ah a rak kan bawmhnak vialte muihnak chung in kan um lio ahcun pakhat le pakhat i dawt khawh si lo. Pakhat le pakhat sual lawng hi kawl khawh a si. Sihmanhsehlaw ceunak ah a phan cangmi hna nih cun muihnak kha kan pek chan awk a si. Cucaah cun Bawipa Pathian a fapa Jesuh Khrih ka zum a ti i a thawhṭhannak a zummi ka si a timi hna nih cu hlan caan i kan dawt khawh lomi hna kha kan dawt hna awk a si cang. Cu hlan caan i kan rem khawh lomi hna kha kan rem awk a si cang. Cu hlan caan i kan huat tawnmi hna kha kan dawt awk a si cang. Cucaah cun Kalvary tlang kan timi vailamtah kan ti lengmangmi hi kan dawtmi hna kha dawt peng lawng kha si lo, kan huatmi hna zong kha dawt khawh a hau. Kan rem lomi hna zong kha rem a hau. Kan kal tawnnak zong kan duh lonak ah kal a hau tawn. Cucaah cun thawhṭhan nun kan timi hi nun thar in nun a si. Cu cacun nunkhar in a nung cangmi hna nih hmailei kan kalnak ding caah Bawipa Pathian nih kan har caan lawng ah aumi si kha kan duh lo. Bawipa Pathian nih kan i lawm caan lawng ah biami si kha kan duh lo. Bawipa Pathian nih a kan fialmi cu zeitik caan poh ah amah duhnak tlinter a si. Nihin ni caan ah Khrih Thawngṭha vailamtahnak cung i Jesuh Khrih a thi i a thawhṭhannak hi nangmah le keimah caah zeitluk in dah puan a nem. Zeitluk in dah a hmual a si! Cu a hmual cu van zoh hmanh u. Laimi thawngṭha bia hi van zoh hmanh u, hi thihnak in thawhṭhannak a hmual a lianh khawh ning cu, American ram i mirum mi, American ram i duhdim te ummi Carson le Laura cu an umnak American ram in thawngṭha bia thihnak thawngṭha a hmual nih cun kanmah miphun, ti ko si, zeihmanh a hngal lomi kan si nakhnga. muihnak in a rak khatmi khuaruahhar vansang in ummi Laimi kan ngah. Cu thihnak in a tho ṭhanmi ṭhawnnak thava bik Khason le Laura cu Laitlang ah a kuat khawh bak ko hna.

America nih hi thawngtha a lian tuk ko tiah ai fiangmi hna, a hngalmi hna nih an nunnak dihlak in, an thazaang dihlak in Bawipa a nung ko timi hi donglaw an kai cu lo an nun in tette an phuan tikah nihin ah nangmah le keimah hna mawtaw kan i ṭhit khawhnak, hi tluk in ṭha pin ah thaw ṭha in kan nun khawhnak hi thli a thi i a thaw ṭhan nak ruang a si.

Kha sulala rah nunnak a van chimhsak hna. Culawng cu mi sel. A hlan lio ah hin hlawngkhat le zokhawng ah hin a hlan lio Protestant timi hi a rak lar tuk tikah Japan nih khin ram pakhat a hmuh. Cuka ram cu cun pakhat te ahcun thihnak in thawhthannak a zummi Khrihfami hna hi an lu hi thong hlei khat bak an hmu. Laimi no re umi hi thlan si thong hi ka tling lo ti. Ka van fian duhmi cu Laimi cu Khrihfa a zummi an si caah tiin pakhat khat nih hong kan that ti hna selaw kan lu hi he yaman in an rak phum lai i kan vun i nawl an rak phum lai. Cuticun Yalzapa mi nih hin an rak tuah hna. Zeicah an thawhṭhannak a zummi an si tikah an thawhṭhan an ti i an thawhṭhan tikah ti an pum le an bu kha a dangdang in a um lai caah thawhṭhan tikah kham sen ti si hlan lio an um an pum kha sakhat i um lai an lu kha sakhat i um lai caah khan thawhṭhan tikah ai tong kho lo ti phun khin an hmuh Cutluk in cun pei Khrihfami hna hi thawhṭhannak an rak hmuh ruangah cutluk cun pei an nun a pit cu. Ziah cutluk cun pei hmual a ngeimi nan Khrih thawhṭhannak pei ri deuh ding, uh, sorry, i buaipi deuh ding si lo maw? I nunpi deuh dingmi tu kha, si dah, nai nunpi ding hi zoh tuan hi,

Zeitluk in dah Khrih thawngṭha a thih i a thawh ṭhannak hi hmual a ngeih. Zan ah a chim kha Khrihfa kan timi cu Pathian nih Jesuh Khrih in nangmah le keimah nunnak ah a sermi a si. Cucaah cun minung nih thah khawh a si. Minung nih hrawh khawh bik si lo. Minung nih do khawh bik si lo. Zeicaah thihnak a teitu Pathian Fapa Jesuh kha a zummi kan si caah kannih cu thihnak nih tei ti lomi kan si. Cu thihnak nih tei ti lomi kan si ti i kanmah te lawng i lawmh kha a za lo. Kanmah te lawng i lawmh kha a za lo. Midang za tu i nun kha a si deuh. Midang ca tu i cu thawngṭha bia cu va chim a si deuh. Jesuh Khrih a thi i a tho ṭhan ko timi a rak an rak tlaihnak in a thihnak in thil a cangmi vialte nih hin thawhṭhannak hi an rak chim ko maw? Nangmah le keimah zong Bawipa nih cun hi thihnak in a tho ṭhanmi a si zia hi na innchungkhur kar ah na Khrihfabu ah na miphun hna sin zongah chim ve seh ti hi a kan duh. Cucaah cun cu hlan zongah nan rak i chah cang bantukin le hi nu pinlei hrimhrim ah cun Khrihfa ka si ko na ti ahcun ṭha te in rai ruat. Pathian a zummi ka si ko ti na sin cu ṭha te in rai ruat tak. thihnak in thawhṭhannak hi a zummi taktak nunning in ka nunnak maw? Hi ka nunning hi cu Jesuh nih a ka duhning cu a si taktak maw? Cu pa duh ning cun kei zong hi ka nung ve cang la lo maw? tiah biakhiahnak tu khi nei hna usih. Cuti bia kan i khiah tikah Jesuh nih a fialmi hna lila si zawn ruahnak, dawtnak ai telmi a si. na innchungkhur kha na Khrihfabu nan miphun vulei na pawngkammi vialte caah hin Bawipa Jesuh Khrih nih kei cu ceunak ka si ti bantukin nannih cu hi vawleicung ah ceunak nan si, hi vawleicung ah cite bantukin nan si. Cite cu na phomh hnu lawngah Salomo ei awk a ṭha. Na phomh hnu tikah a alnak na theih. Mei zong cu si lo maw, sorry, ceunak zong cu hi a si, thil pakhat khat ceunak kan timi le amah ceunak attabau a simi kha thlen awk a ṭha lo. Ni le a ceunak timi thlen awk a ṭha lo. Cu ve bantukin Khrih kha na chung a um cang ahcun cu ceunak ummi Khrih le nifatin na ziaza, ka ziaza hi thleidang lo tiin kan nunmi kha pei Jesuh Khrih nih a thihpimi

a pengmi kutang zong ah chinchin lo ah na si lo maw oncit ce da cun a choimi bantuk kha Jesuh nih hin Calvary tlang a kan thih nio tiah chan na si lo maw ai ṭhen ṭhemi tu pei hmun khat ah um ṭi hmai ton tein bia i ruah ning a si cu A ngaingai tiah Laimi cheukhat hi minute panga Baibal i zoh ai tlung ding kan tam suai awk. A zeidang cu um dih Ngai ton in minute panga i zoh u tiah hin i thok a fawi dih ding no kan si dih. Cucu zoom lo tu cu ka ti lo oh zoom tu. Cu caah cun zoom tu kan sinak ah Kalvary tlang i Jesuh nih a kan pek piak. Khual hi din tuk in lak u sih. A man tampi pek in nihin ni tiang nunnak a kan petu Bawipa ca hin kanmah le Bawipa nih a kan pekning cio in nun tu hi i zuam hna u sih. Thawhṭhan kan timi hi kan i ruahchannak, hmailei caan i midang zong nih Khrih dawtnak an theihnak ding caah hmual a ngeihnak tu hi kannih zong nih hmang ve usih. Kan Khrihfa sinak tuanbia kan zoh tikah a naa a sannak in, a nuamhnak in harnak ah, a sannak in a niamnak ah, tangdor nun in mi vialte tu kha a cawisan tu kan si. Jesuh Khrih kha zoh u, van sunparnak in vawlei in cungah a kai bantukin kannih zong hi cungin tang ah a tla i vawlei ah rian a ṭuan kho ti lomi, zeihmanh a tuah kho ti lomi, vancung a kai kho ti lomi si loin kan thinlung kan ruahnak hi kan nupile caah, kan vale caah, kan innchungkhur ka caah, kan Khrihfabu caah, kan miphun caah tangdor tein le dawtnak te he rian a ṭuanmi kan si a si. si ahcun cucu Jesuh Khrih nih thihnak in a teimi a thawhṭhannak a hmual tampi lakah mah cu hna pahnih te cu kan i nunpi khawh a si si ahcun kan innchungkhar kha kan Khrihfabu kan miphun caah man a ngeimi a hlawkmi Bawipa Pathian zong nih aw ka thih hnawhchanmi Na rianṭuan ding ka rianṭuan ning a dongh tikah a phu ko a ti khawh tawk ningin kannih zong nih nun kha i zuam ve hna usih ti kha sawm ka van i duh hna. Tucu nih si Filipin panga pa hra ka van caan ka van lak deuh sual i a ruahzia ka ka thiam u kan caan kha a van i tenh tuk rang taktak in ka van chim ko rua tiah ka ruah i ka bia ka chimmi ah khan nan lung a fiang lai tiah ka ruah Jesuh Khrih dawtnak Jesuh Khrih a mual Jesuh Khrih nih thihnak in thawhṭhannak a kan teipiakmi hi nun hlun kaltak in nun thar in nung usih timi hi kan kaa lawng nih chim ti hna usih kan tuahsernak hrimhrim in langhter ve hna usih law kan miphun sinah dawtnak thinlung te he a nung i si ko hna usih ti kha tuzing caan ah sawm kan duh hna. Nangmah le keimah nih kan chim lo zongah vawlei nih hin Khrih thawngṭha, Khrih a thihnak a hmual hi tette ṭha tein a piah ko caah kannih a nungmi chinchin nih cun kan pek chinchin awk a si lo maw, kan langhter chinchin awk a si lo maw ti kha tuzing caan ah thawngṭha bia kan i ruah khawh awk a si. Kan zapi te ca Bawipa nih thar thar in thluachuah na cawn ko seh. Amen.